Abusua baabi de hyɛ kwaku ni ɛnɛ nso yɛreba abɛsua adeɛ ɛnɛ asɛm bi na mepɛ sɛ mebusa ewiase nyinaa ne yɛn nyinaa nhwehwɛ ano yie mepɛ sɛ mebusa sɛ nokorɛ biara ɛna yɛka anaa mesrɛ wɔ adwene ho yie ansa na wɔayi ano no ɛfisɛ ano yie bi a wode bɛba biara no ɛwɔ nsunsuansoɔ Sɛ woka dabi a, worekyerɛ obi a ogyina wo nkyɛn sɛ ma ɔnka nokorɛ da biara anaa? Woka aane nso a, na sɛ aane no de wo bɛkɔ wuo mu a, yɛnka aane anaa? Abusua asɛm yi mu oduro, nanso tie nsɛmfua wei, yɛnwie no, yɛn nyinaa yɛbɛnya ano yie. Ɔdefoɔ bi a na ɔwɔ sika paa na ɔbiebie nnwuma bebrebe de hyɛ nnipa nsa ma wɔn yɛ. Abusua, nnwuma no ɔbie de ma ama nnipa de da ano ma wɔn yɛ, ɛnkyɛ na adwuma no agu. Ɔbiebie nnwuma bebrebe ma ne gugu yɛ. na ɔfa too ne ho so sɛ ɔbɛyɛ nhwehwɛmu deɛ nti a ɔno nko ara n'adwuma bi a ɔbɛbie biara no, ɛnkyɛ na adwuma no agu. Ne nhwehwɛmu no mu no, deɛ ɔnyaeɛ nie. Suahunu a ɔnyaeɛ ne sɛ wɔn a wɔafa wɔn a wɔreyɛ adwuma no, wɔn ano nna. Company ne secret a ɛma ne ho yɛ den wogyina so de yɛ productive no, ɔnam abɔntene na ɛda hɔ ano na wɔkeka. Yɛ deɛ yɛ company no sei na ɛteɛ, wei na ɛma yɛn ho yɛ den, wei na ɛma yɛwɔ competitive advantage. Enti ɛnam saa nti no, ɛnam sɛ abɔntensofoɔ nso hunu sɛ adwuma no mu ɔdɛ no, ɛnkyɛ na wɔn nso anya company secret no na wɔn nso abue adwuma no bi na wɔaba abɛ compete no, ɛnkyɛ na ɔno no deɛ no. na agu. Enti wei ma no bue company foforɔ bi yɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛ nnipa a this time around ɔtumi ka n'ano tom, ɔbɛtumi akipi company no secret na ɔde adwuma no ahyɛ ne nsa. Papa no de information baa abɔntene sɛ deɛ n'ani gye ho sɛ ɔyɛ adwuma wɔ hɔ biara no, ɔmfa ne CV mmra. Obiara dodoɔ no ara, nnipa dodoɔ no ara de wɔn nkrataa baae kyerɛɛ sɛ wɔpɛ sɛ wɔyɛ adwuma wɔ hɔ. Enti papa no adwuma wura no kyerɛɛ wɔn da a wɔn mmra for interview. Panel a na wɔba abɛyɛ interview no ɔno nko ara na obiara nka ne ho. Enti da no soeɛ, nnipadɔm no baeɛ reba interview la abɛpɛ adwuma. Papa no nko ara na ɛwɔ dɛm na ɔtena ne table ho na ɔde bi asi n'anim. First person reba abɛwura mu no na obue ne zip yii ne bɛɛma de too abɔntene. Abusua nnipa no ba bɛtenaa ase, interview no hyɛɛ aseɛ. Nkɔmmɔdie no kɔkɔɔ so no ara na n'ani kɔbɔɔ papa no ne bɛɛma so ɛna ɔsrɛɛ no sɛ, Mepaakyɛ wo o, eh, wo ho gu hɔ te sɛ nka wobɛyɛ wo ho yie kakra a. Adwuma wura no daa no ase hyiraa no, kataa no, eh, closee ne zip no ma interview no toaa so. Ɔwiee na ɔse ɔntwɛn no. Nnipa no dodoɔ no ara bebɛɛbae, deɛ ɔbɛba biara no second person no reba abɛwura mu no na ɔbie zip no too hɔ bio. Ɔno nso interview no rekɔ so no, asɛm korɔ no ara bi, ɔno nso ani kɔbɔɔ so na ɔka kyerɛɛ papa no, papa no daa no ase too no zip no mu. Wei kɔɔ so ara kɔsi sɛ aberanteɛ bi wuraa hɔ. Ɔwuraa hɔ nom, ɔrewura mu no na sɛdeɛ papa no yɛ no, ɔbiee ne zip no toɔ na ɔyii ne bɛɛma de too abɔntene. interview no kɔɔ so. Aberante no ani bɔɔ papa no adagya so, nso wanka ho hwee. Wammɔ ho wa. Enti papa no nso hui sɛ wahu. Ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛma aberante no wɔ dan mu hɔ akyɛ na wahwɛ sɛ ebi a ɔrekyɛ wɔ dan mu hɔnom no, ɔno nso bɛka a. Abusua no nti, sɛ obiara bɛdii 30 minutes wɔ dan mu hɔ a, aberante wei nko ara dii one hour, two hours, Three hours ne akyire na ɔda so ne no wɔ dan mu hɔ expecting sɛ nka abranteɛ no nso bɛka akyerɛ no sɛ ne ho gu hɔ. Abranteɛ yi anka hwee nti ɔno nso wiee ne interview kɔɔɛ. Papa no wiee interview no nyinaa no na ɔfrɛɛ wɔn nyinaa ka kyerɛɛ wɔn sɛ deɛ nti a ɔrefa adwuma no anaa ɔwɔ botaeɛ a ɔpɛ sɛ ɔde adwuma no ma ɛhyɛ obi nsa. Na botaeɛ no ɔmpɛ sɛ nipa dodoɔ bɛhunu. Na wɔn a wɔgyina hanom no wɔn nyinaa nim ɛka abranteɛ baako pɛ. Nna ennim botaeɛ no, nti ɔno na nyaa adwuma no. Nti wɔfrɛɛ no de adwuma no hyɛɛ ne nsa, daa wɔn a wɔaka no ase na wɔkɔeɛ. Aberanteɛ no ba bɛhyɛɛ n'adwuma ase, adwuma no hyɛɛ aseɛ sɛ ɛrekɔ so. Da koro na papa no, adwumawura no frɛɛ aberanteɛ no sɛ, Barima bra, Ɛda a mede adwuma rehyɛ wo nsa, meka kyerɛɛ wo sɛ deɛ egyina so nti a mede adwuma no rema wo no, nnipadɔm no a ɛwɔ hɔ no, na obiara nnim. Wo nko ara na na wonim, enti na mede adwuma no maa wo. Nanso nnɛ, merefrɛ wo aka akyerɛ wo sɛ wonim, na wonim, enti nnɛ wobɛyi ano deɛ nti a na wonim nanso woanka ho hwee. Adɛn nti na da no wobaa interview, wohuu sɛ na me ho gu hɔ, nanso woanka ho hwee ankyerɛ me? Aberanteɛ no dii kan yii ano sɛ, Agya, Mepaakyɛw manhu. Obusaa ne mprɛnsa, ne mprenu soɔ, ɔka kyerɛɛ no, wanhu. Ne mprɛnsa soɔ na ɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ wanka nokorɛ a ɔbɛgye adwuma no afiri ne nsam. Na ɔse, oh, sɛ wopɛ nokorɛ a, ma menka nokorɛ no nkyerɛ wo. Mehuuiɛ, nanso ɛnyɛ no nti na mebaa hɔ. Ná mewɔ dan mu hɔ sɛ mereba abɛpa akwannya a menya de ayɛ adwuma. Akwannya a menya de anya adwuma ayɛ nti na na mewɔ dan mu hɔ. W'adagya no mihuiɛ, nanso that wasn't my business. Ɛnyɛ no nti na na mewɔ dan mu hɔ. Papa no ka kyerɛɛ no sɛ, Mo, woyɛ nyansafoɔ. Na mmom ma memmisa wo asɛm bi. Sɛ anka wohyiaa me kurom na anka na me ho gu hɔ wɔ berɛ a ɛnyɛ adwuma bi na na woreba abɛpa a, anka wobɛka akyerɛ me anaasɛ anka worenka? Aberanteɛ no ka kyerɛɛ no sɛ, Agya, ka mɛfrɛ wo agyina nkyɛn na mabɔ wo amanneɛ ama woakata wo ho so. Papa no daa no ase ka kyerɛɛ no sɛ wei nti na ɔde adwuma no maa no, na ɔnim sɛ ɔbɛtumi ayɛ. Adwuma no kɔɔ so, ɔyɛe ma adwuma no gyinaeɛ yieyie, ɛfiri sɛ nipa a ɔde adwuma no maa no no, na ɔtumi ka n'ano tom. Abusua, Roman sɔfopɔn bi ka asɛm bi. Ɔse, A judicious silence is always better than a truth spoken without charity. Nipa a ɔka asɛm yi, yɛfrɛ no Francis de Sales. Din a yɛyɛ no nyansa mu ne nokorɛ mu no, ɛyɛ sene nokorɛ a yɛka de pɛ nim. Ɛnyɛ nokorɛ biara na yɛka. Ɛnyɛ nokorɛ biara na yɛbɔ ho dawuro. Aberanteɛ yi nso kɔyɛɛ sɛdeɛ wɔn nyinaa yɛeɛ no bi, hunuu papa no adagya kɔkaa ho asɛm ka kyerɛɛ no sɛ, Agya, kata wo ho na wo ho gu hɔnom a, anka adwuma no nko. Ɔno nso hweree no. Ɛnyɛ sɛ na papa no nnim sɛ ne ho gu hɔ, nanso na ɔrepɛ obi a ɔbɛhunu asɛm na mmom ɔbɛtumi aka n'ano atom Sɛ wo ne me nyɛ adwene na sɛ wowɔ Bible da wo nkyɛn a, ma memfa wo nkɔ Bible mu kakra. Nya mmerɛ. Pɛ Bible na mmerɛ ba mu a, kan First Samuel chapter sixteen verse one down. Onyankopɔn somaa Samuel sɛ ɔnkɔ Bethlehem nkɔka David ngo ma no mmɛyɛ hene. Mprempren a me ne wo kasa yi, na Saul na na ɛyɛ ɔhene. Enti Samuel ka kyerɛɛ Nyankopɔn sɛ, Na merekɔ yi a wose menkɔka Dawid nwoma ne mɛyɛ hene yi, Saul nso na ɛyɛ hene seesei ara. Mekɔ a wɔbeku me, enti menyɛ dɛn? Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛyɛ ampa. Ɛnneɛ saa ade a worekɔ no, fa nantwie ka wo ho. Kɔ na kɔbɔ no amanneɛ sɛ woreba abɛbɔ Awurade afɔdeɛ. Na afɔdeɛ no ase no, frɛ Jesse ne ma ɔne ne mma mmra afɔdeɛ no ase. Na wɔbaa. mɛkyerɛ wo deɛ yɛ. Ɔkɔ kɔkaa saa asɛm yi. Ɔrebɔ afɔdeɛ no na ɔfrɛɛ Jesse, David papa, sɛ ɔmfa ne mma nyinaa mmra. Mprɛn mpo na David mpo de ne nnwan te serɛ so a ɔreka nnwan. Yɛkɔfrɛɛ no ma no baeɛ ma Samuel ka kyerɛɛ no sɛ, Wei na Nyankopɔn aka ne ho sɛ ɔmmɛyɛ hene. Ɔkɔkaa ne ngo nyaa ne tiri didii mu kɔduru ofie. Abusua, woanhwɛ yɛ a bɛka sɛ Nyankopɔn boaa Samuel ma ne twaa ntorɔ? Daabi. Deɛ Francis de Sales, Roman sɔfopɔn no kaeɛ no na ɛyɛ nokorɛ, A judicious silence is always better than a truth spoken without charity. Dinn a yɛyɛ no nokorɛ mu ne nyansa mu no, ɛyɛ sene nokorɛ a yɛka de pɛ nim. Hunu sɛdeɛ yɛsi ka yɛn ano tom. Hunu sɛdeɛ yɛsi kora yɛn ano, na woyɛ mmɛka mɛka bebrebe yi a, wobɛnya mewu mewu. Ɛnyɛ nokorɛ biara na yɛka. Bɔ w'ano ho ban. Nyansa yi, menya firi Rev. Fada Anthony Kwame Gyamera hɔ. Wo ne Madam Regina Awu Agya o, Nyankopɔn ɔnhyira mo. Aberanteɛ a ɔgyina me video yi akyi anaa me camera yi akyi no, yɛfrɛ no Eric's Media. Abusua, videoing, programming, software development, biribi biara a wohia no, hwehwɛ no. Wɔbɛyɛ wo adom. Sɛ wokɔ all social media platforms no so a, bɔ Eric's Media. Wobɛhu no wɔ hɔnom. Baabi de hyeɛ Kwaku nie. Mesrɛ wo a, sɛ wonnya nsubscribe yɛ a, subscribe to Baabi de hyeɛ TV. Na ha, yɛhyia bɛhyɛ yɛn ho nkuran. Aha, deɛ ɔbɛte ne ha biara no de mpuntuo bɛbrɛ w'abrabɔ. Awurade Nyankopɔn nhyira wo. Tie na kae sɛ, A judicious silence is always better than a truth spoken without charity. Nyankopɔn nhyira wo. Yɛbɛsan ahyia bio. Bye bye.